Исәнмесез, хөрмәтле дуслар. Хәерле сәгатьтә. Менә сез чираттагы кояш тапшыруын карыйсыз. Карый башладыгыз, шуңа күрә читкә китмәгез. Безнең тапшыруыбыз озак бармый. Һәм дә инде сезгә күңелле яллар, кызыклы тапшыру. Һәм дә инде бездә һәрвакыттагыча кунагыбыз Без һәрвакытта да кунак чакырабыз, ә бүгенге кунагыбыз безнең үзенчәлекле, ябай гына кеше түгел. Ул төрле бәйгеләрдә лауреат. Аннары безнең Туймазы татар дәүләт драма театрының өченче директоры һәм дә инде Туймазы татар дәүләт драма театрының беренче халык артисты, лаеклы юбилярыбыз Султанов Айрат Хәмит улы. Хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә. Хәерле көн, саумсыз хөрмәтле тамашачылар. Данил Мукимович, хәерле көн. Хәерле көн. Менә э, Айрат хәерле сәгатьтә үзегез турында бераз сөйләп үтсәгез иде. Кайда тудыгыз, кайда укыдыгыз, нәрсәләр тәмамладыгыз, нинди уку йортлары? Мин 1963 елны 28 гыйнварда Бройда тудым. Элек бит инде э, э, Башкирия дип аталадыр, э, хәзер Башкортстан бит инде. Башкортстанда э, безнең теге күп төрле халыклар яши бит инде. Безнең бурай яклары да шуның белән аерылып тора. Анда марилар, утмуртлар, орлар, урыслар, э, украинецлар һәм дә башкалар һәм дә башкалар. Без э, ни э, мәктәптә мәсәлән укыганда мин 1969 елда беренче класска кердем. Шунда безнең э, классыбызда, э, әле дә хәтеремдә, без беренче Б класста мин укыдым. Әле дә хәтеремдә. Э, анда безнең парталар бит инде без нидә теге бәләкәй мәктәптә укый башладык. Ул аталадыр Шәрәфи мәктәбе дип аталадыр. Әйе, Шәрәфи мәктәбе. Шәрәфи мәктәбе Шул аның э, зур йорты бар иде. Хә- Хәзер ул музы- м- музыкаль мәктәп э, нигә- анда урнашкан. у- урнашкан. Шунда без укый башладык бердән өчкә тиклем. Шунда э, Башлангыч классында башлангыч э, к- класслар э, ул мәктәп э, бик тә хәтердә калды, чөнки ул бик җылы иде. Э, Зур-зур бүрәнәләрдән салынган ие ул. Шуның өчен ә Шәрәфи ул э, Шәрәфи байның өе булган. элек-электән килгән бу аларның тарихлары һәм дә алар теге революциядән соң күчеп киткәннәр кайсы якка күчкәннәрен мин хәтерләмим шуңа күрә без шунда укыдык бик җылы мөнәсәбәтләр калды шул шәрәфи мәктәбендә укыганда шул мәктәптә укыганда безнең борай тирәсендә бит инде марилар авылы удмуртлар авыллары бик күп син үзең дә беләсең син үзең дә бит инде мишкә районында безнең як Хәтта безнең ниләр э, э, әйтик э, границалар терәлеп тора бит инде. Әй, күрше районнан. Күрше районнан әй шунда безнең класста барлар и мары егетләр. Мин без бер бик бик дус дуслаштык беренче класстан ук һәм дә Сигезенче класска хәтлек без бергә укыдык. Дүрттән сигезгә хәтлек без күчтек беренче санлы мәктәпкә, мәктәпкә Бройда. Бройда бит инде беренче санлы бар, һәм дә икенче санлы, тагын да өченче санлы бар бугай. Мин ансын кайда урнашканын бик әйтә алмыйм. Брой зурая, Брой матурлана. Аның, мин белгәнчә, ике генә мәчете бар. Ике мәчет тә берсе безнең якта, э, теге Ленинның э, башланган лесхоз ягы дибез бит инде. А, ай, ай. Шуннан башлана бит инде ул Брайның уртасыннан теге чыгып китә, э, теге якка табан, да, сезнең якка табанрак чыгып китә ул. Шунда менә без бик тә матур итеп укыдык, бик дус булдык, э, бер-беребезне э, ни, э, ж- якладык. Э, Безнең э, бар иде Э, футбольный команда, чөнки теге мин кайсы бер телевизион передачаларда э, әйткәнне э, Данил син беләсеңдер, мин футболист буларак хыялландым бит инде. Алай да сөйләгән бар. Өйдә бит тренироваться итеп, бер үзем тренироваться итеп, балалар, егетләр, егетләрне җыеп, аларны менә мәсәлән базар көне иртән уятып, җыеп алып килеп, безнең андыр артында андыр табага бар иде. Хәзер дә бардыр инде ул. Шунда чирәм үсә дә бик үсә иде. Без анда тигезләп теге сызып футбольный ниләрне бөтен рәвешенә китереп теге нидән анда бит инде теге урыс әйтмешә сеткалар юк иде әле анда. Чөнки булмагандыр инде ул әйе. Без алюмин тимер шикелле алюмин тимерчеклар күп иде бит инде. Ул бар ул хәзер генә тимер чыбыклар ниләр тимерләр күренмәй. Шуңа шунда үзебез үреп, шулай итеп без футбол уйный идек һәм дә әле дә исемдә теге гол кертсәң, теге нитеп фантазировать итеп, теге кулларны былай итеп чуавып китә идек бит инде теге как будто монда меңләгән кеше безне карап тора. Шунда мин хыялланып шулай итеп йөргәнем. Ә менә кин ул футболист булып килеп чыкмады. Ярый инде менә бәлки менә шушы тормышлай ясалгандыр. Мин актер булып киттем бит инде. Э, унынчыны мин шул врач алдында беренче э, мәктәптә тамамладым. Шуннан соң э, шуннан соң төрле нидә производствода дип әйтик эшләдем бит инде. Иң башта мин эшләдем не лесхозда. Разнорабочий, әзрәк-мәзрәк балта остасы. Шуннан соң кыш көне мин кочегаркада эшләдем, кочегар булып. Шуннан соң 80 Беренче елны э, сәнгать училищесына кердем бит инде, вокаль бүлеккә 85 нче елны тәмамладым һәм дә шул ук елны кердем мин сәнгать институтына шул ук бүлеккә 90 нчы елны тәмамладым э, минем э, әт әни э, үзешчән түгәрәктә йөридер теге спектакльләр куядыр әти табын җырчысы иде бит инде аны бик беләләр бик яраталар Шулай иттереп миңа теге җырчыныкы да һәм дә теге актерлык әзрәк сәләте дә бирелгәндер инде. Училищеда, институтта, общежитиеда бит җыелып китәсең дә, шунда төрле-төрле менә шул хәзер әйтәйек, этюдлар күрсәткәнмендер инде теге. Җегетләр көләләр, и, сиңа җырчы түгел, сиңа актер булып китәргә кирәк дип әйтәләр, и, шуның өчен менә шулай Ходай насыйп иткәч, менә синең белән очраштык, Аллага шөкер, театрда бит инде шулай торып әле бергә эшләп ятабыз. Мәктәптә татарча укыдыгызмы, урысча укыдыгызмы? Без мәктәптә э, теге 50-гә 50 дип әйтик. Безнең татар теле бар иде, татар әдәбияты бар иде, э, русский язык, русский литература бар иде. Әйе. Шуның өчен без э, 50-гә 50 укыдык та, Ә әмма ләкин математикаларны, геометрияларны урысча укыдыгыз? русча, ансын русча укыдык. э, Ә Шуңа чит телдән нинди тел өйрәндегез? чит телдә э, инглиз. Ага, инглиз Әйе. теле. М. Шул инглиз телләре бик э, ни э, мин чөнки ничек нәрсә дип әйтәйем, мин э, теге татар теленә, урыс теленә карарак мин шул чит илләр нәрсәдер ярата дирем. Миңа укытучылар әйтәләр, Айрат сиңа ни киләчәктә шул ниләрне, телләрне белергә синең ничектер ниндидер әзрәк кенә сәләтең бар диләр. Аны чөнки мин акладым институтта укыганда, анда бит инде

итальянский шулай итеп ул миңа җиңел э, э, бирелде җиңел бирелде ә театрга ничәнче елда килдең театрга мин килдем э, мин килдем 92 нче елны 90 мин алданрак килгән идем әмма ләкин аны мин бик инде шутламыйм чөнки э, минем э, әни олы яшьтә булуы һәм дә аның ни белән теге кан басымы белән авыру сәбәп Бендә мин кире кайтып киттем, ни, әнине артыннан ни итәргә, теге, ярдәм итәргә аңа, аңа тегесен булсын бит инде, кан басымы булгач ул кеше кинәт кенә чирләп китә, кинәт кенә терелергә аңа мөмкин. Янында, янында яшәргә кайтам. Янында яшәргә кайтам, чөнки минем абыйлар, апалар читтәләр, и алар кайта алмау сәбәпле, шуның өчен мин якынрак булгач, мин кайтып торырга туры килде. Шуннан соң ул дөнья куйгач, мин кире килдем театрга. Менә шулайрак әзрәк өзелде театрның башлавы. Бу гаилә коргач кайтып киттеңме син или гаилә корганчымы? Бу, бу кайтып киттем мин гаилә корганчы. Әйе, корганчы кайтып киттем. Әйе, ә без тормыш иптәшем белән танышкан идек инде. Аның танышуы отдельный бер история, отдельный бер китап, отдельный бер кино. Әйе, әйе. Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт, менә таныштырып үттең. Шулай иттереп, безнең бит инде тапшыруыбызның бәйгеләре дә бар. Бәйге булгач бит инде аның үзенең бит инде ние дә булырга тиеш, теге тәртибе дә булырга тиеш бәйге булгач. Һәрбер тәрҗемәченең үз тәртибе булырга тиеш дигәндәй. Менә бәйгенең сораулары бик җиңел. Ә сорауларга дөрес җавап бирмәсәң, синен җәза. Бер тарих. Әлегәчә беркем дә белмәгән, беркемгә дә сөйләмәгән, чөнки сөйләргә уят булганмы, сөйлисе килмәгән э, шушы тарихны яисә инде тормыштан бер мизгелне сөйләп үтәргә тиешсең. Әйе, карыйк. Э, мин мәктәптә бик тырышып укымадым, ә- әлбәттә. Юк, монда Бәлки- мәктәп, мәктәп мәктәп- турында сөйләдек. җитте. Мәктәп турында сөйләдек. Әй, Мәктәп турында сөйлә. Бу синең э, тормышка кагылышлы сораулар. Э, Ярый, Шуңа инде- тырышып карыйк. Әйе, хәер. Хәер, гына табик та сорауларны. Намысы бугай. Менә җиңел сорау. Айрат Султанов, синең бит инде быел юбилей елы. Алла бирсә. Әйе. Э, Айрат Султанов Юлбарыс елында туган. Һәм дә инде Юлбарыс, быел да Юлбарыс елы. Әйе.

Юлбарыс еллары болай әзрәк-мәзрәк дигәндәй хәтеремдә. Ярый, менә беренче җавапны, әйдә, Адан башлыйк инде. Әйдә, Адан башлыйк. Менә, тем более, А булгач ул Айрат бит инде. Әйе, безнең гаиләдә барыбыз да А. Минем тормыш иптәшем Алсу, кызым Айсылу, малай Айдар бит инде. Шуның өчен мин дә А, А4. Җавап. Б. Биш тапкыр Солтанов Айрат Юлбарыс елын каршы ала. Әй. 1974 елны, сез бит инде 1962 елны тугансың. Әйе. Ул елны син каршы ал, каршыла алмагансың, потому что 28-ндә тугансың январьның. Ага. Әгәр дә декабрьдә тә елны туган булсаң, Әйе. үгез елында, Әйе. Юлбарыс елын каршы алыр идең. Менә шул Менә шуннан- мине менә шуннан алдагандыр кит- инде. Юк, а, менә шуннан китә 74 елны каршы алгансың, Ага. 86 елны, 98 елны, 2010 елны һәм дә менә быел гынлы 2022 елны. Әйе. Юлбарыс елын 74 елны бәлки тоже каршы алмагансыңдыр, белмәгәнсеңдер. Юлбарыс елын. Әйе, болай санап караганда, Юлбарыс елы синең тормышта шулай итеп 5 ел, 5 тапкыр каршы. Я ярый, бергә генә Ялгышканмын, ә менә кирдәй, нәрсә инде ул, нәрсә бу? Бер нәрсә инде ул. Шуңа бер тарих инде сиңа, нәрсә инде бер тарих? Бер тарих нәрсә инде? Нәрсә инде? Нәрсә инде ул? Сиңа кеше нәрсә инде? Әйдә, синнән бер тарих. Нинди мизгелне тормыштан сөйләп үтәр идең? Моңарчы берсенә дә сөйләмәгән, беркем дә белмәгән. Менә бай әле мәктәп елларын гына сөйләп үттең, нинди бай тарих булган. Әле анда бит әле син Тон оркестрында инструментта да уйнагансың бит әле. Музыкаль мәктәптә мин торбада өйрәндем. Өч классны мин анда тәмамладым. Фамилиясен генә хәтерлим. Салихов абый минем укытучым булды торбадан. Анда минем инде ни ниндидер уңышлыкларым бар иде, ул әйтәдер, Айрат, синнән әйбәт кенә торбач чыгара мөмкин дип Аны мин теге белмәс идем, нидер спектакльләрдә бездә бит инде төрле инструментта ал килер дә, менә кем уйный ала, әйдә болай дигәч, син, син менә установкада барабанный, установкада әйбәт уйныйсың, һәм дә ниндидер бер спектакль чыгарганда торбада уйнап күрсәткән идең. Менә болай уйныйлар аны дип. Әйе. Теге чөнки мин аның менә теге до ре ми фа соль ля си доларын бөтен бармаклар. Ул гына да түгел, өйрә дә белергә кирәк. Өйрә дә белергә кирәк. Мөштүк генә бит өйрә белергә кирәк. Мөштүк кенә э, авызга терәгәч, аның самый секретный ни менә тамашачылар мин сезгә әйтәм, анда менә андый звук кирәк. И менә шуннан шулай чыга бит инде. Әйе. Диязне и звугы чыга аның. Шулай булмаса звук ни э, тавыш чыкмый. А, минем иң монда э, өйрәнгән һәм дә аны мин э, класска килеп, мәктәптә 7 нче сыйныфта буга инде, мин анда класста уйнап күрсәтәм. Бу э, хәтеремдә бу э, марш турецкого дип атала. Аны бәлки кайсы бер тамашачылар беләләрдер, музыкаль мәктәптә укыганнар. Ул чак кына мин сезгә теге җырлап күрсәтәм. Тара-тара-тара-там-пам, пара-пара-пара-пам-пам, пара-пара-пара-пам-пам, пара-пара-пара-пам. Кыскартыбрак кына. Парам-парам-парам-пам, пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пара-пам. Пам, менә шулайрак. Шулайрак. Ярар, парарам белән генә безне алдый алмыйсың инде, тарих кирәк. Ярый, ярый, ярый. Мин э, күп тарихларны э, э, күбесенә сөйләгәнем бар, шуның өчен бик кызыклары бар, әмма ләкин менә бәлки менә сын мин сөйләгәнем юктыр. Минем әтием ул балта остасы да иде һәм дә ни урысча әйтмешли мастер краснодеревщик менә мастер краснодеревщик ул бит инде данил үзең дә беләсеңдер ул менә шкафлар элек элек бәлки краснодеревщиклар шулай эшләй иде э, шкафлар теге э, сондыклар менә мондый менә теге барокко стилендә өйдә өйдә бар бит инде теге анда э, ишекләре бар аларның шкафлар бар шкафлар Анда монандай тишекләре бар иде, ә. вилкалар куясың, кабаклар шуларны ясый. Шуларны ясый идри. Теге нисез түгел инде, бернинди станок та юк, барсында кул белән. Кул ниләр? Кул белән әйе. Элек шулай бит. Элек шулай иде. Менә мәсәлән, аның осталыгы ме әйтәсем килә. Мәсәлән, менә каләмне ала, әйе. Менә киләм дә улым дип мине чакырып китерә дә. Менә шулай иттереп менә сыза беләсеңме, дия ди. Шулай иттереп куя ди, менә андый ватманнары бар яның. Менә шулай тота ди, менә иттереп менә. Шулай иттереп сыза ди. Мин линейка куеп карады, карый ди, менә төп-төз, төп-төз. Бәлкем шуның өчен дәдер, минем кызым архитектурныйны бетерде бит инде. Шулай иттереп малай да дигә рәсем төшерергә оста гына, кызым да оста гына төшерәләр. Менә шул нидә дигәннән, вакыйга дигәннән, Безнең Брайда иске йорт, иске йорт кырында бары бәләкәй генә йорт, мастерской дип аталадыр ул. Шунда әти үзенең бөтен Келәт. Ну, келәт тә инде, келәте дә бар яның мастерской, монда келәте дә бар. Шул мастерскойда аның теге төрле-төрле нидә зурлыкта фуганыклары бар. Монандыйдан башлап, теге тәрәзә рамаларын эшләгәндә читен ала башлап, менә шушындыйга хәтле инде аның бар. Менә шунда мин һәр кичне диярлек түгел инде теге миңа ул рөхсәт иткәндә улым әйдә әле керә әле менә ул тактанымы нәрсәне тотып тора әле әйе анда кирәк булгандыр инде ә ләкин кирәк тә булгандыр ул миңа да кирәк булгандыр чөнки карап кына сәбәп табып сәбәп табып бәлки менә шул әтинең теге янында торып өйрәнәсең бит инде әйе теге тәрбияләү бит нинди менә тәрбияләү барган Шуннан соң тотып, шушында ул шулай нитәдер, эшлидер, аның да стружкалары бик матур итеп чыга бит, аның исләре, төрле агач исләре. Менә шушында бәлки менә балачага белән инде шундый тәрбия дә аладыр, эш аркылы. Ә шул эш арасында ул менә бик матур җырлыйдыр, ул аның теге тавышы зур да түгел, Әмма ләкин нык моңлы, менә э, тоңгырт кына шундый тавышлы, менә теге стиль дип әйтәйме, Фәрит Бекбулатов абыйның стилендәрәк шушындыйрак аның. Шуңа аны теге Син теге тоңгырт кына тавышлы Әлфис Кыямовның кулланып. Ә, әйе. Менә тагын дип. Шул искәнче китте. Әлфис Кыямов белән без бер чордара укыдык, бик э, талантлы егет. Яра келәттән чыкмады. Әй, келәттән чыкмаем, шул келәттә троек әти кырында бергәләп. Шунда ул менә төрле җырлар җырлый дри, бик матур. Теге мин аны тотып тора тора, бәлки битне бала чага булган теге. Уйыпта киткән. Әй, уйыпта киткән, йоклап китә дә язадыр инде битне. Улым, улым, тактаңны, тактаңны тот, тот дип. Менә шулай итеп такта тотып һәм дә әтием остаз бит инде аның эшенә карап, шулай итеп үстек, өйрәндек, күңелгә Нык җылылык бирә, ди әти дә, әни дә. Шуның өчен менә хәзерге тормышта бала-чагаларны тәрбияләр өчен әтиләренә, әниләренә әйтер ием, үзегез белә балаларыгызны эшкә өйрәтергә тырышыгыз. Бергә-бергә менә шулай итеп нәрсәдер эшләгез, алар белән уеннарны уйнагыз, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле әтиләр һәм әниләр. Менә шунда гына балалар сезгә карап тәрбия алалар һәм дә сездән үрнәк алалар. Менә шулай дип әйтер инде. Менә шушы менә теге әйтәм, теге җыр өстендә һәм э, актерлык осталыгы менә шуннан да әкренгә килгәндер инде ул, чөнки теге э, теге 99% таланта и один э, то есть 99 процентов э, труда и один процент таланта дигәннәр бит инде шуның өчен нәрсәдер эшләгәнче иң башта син э, фәлән тапкыр җиде кат тиреңне чыгар ә бер генә процент синең әтиәнең генә биргән сәләт булсын хөрмәтле тамашачылар менә икенчесенә күчик алайса әйдә сәләт һәм дә хезмәт шушы Барлык тырышлыгыгыз сезне Башкортстанның халык артисты исеменә лаек иттергәндер. Шулай булды. Менә без бит инде артистлар бар нәрсәгә дә игътибар итәбез һәм дә инде тагын бер нигә бер әйбергә игътибар итик әле. Башкортстан Республикасының халык артисты грамота һәм күкрәк билгесе белән бүләкләнә. Шулай бит? Син, э, синдә дә шундый бүләк бардыр бит инде. Һәм дә инде Әйе, әйе. м, менә шунардан чыгып э, сорау, икенче сорау. Анда э, бит инде күкрәк билгесендә э, ул күкрәк билгесе уң якта йөртелә. Уң якта әйе. Вот. Һәм анда язулар бар. Ниндидер рәсеме. Дәрәҗәме ул? Анда ниндидер рәсеме бар, ниндидер язулары бар. Түгәрәк тәңкә формасында ул. Әйе, әйе. Исеңә төшерәм. Әйе, әйе. Без тел көндә тагып йөргәч беләбез. Түгәрәк тәңкә формасында ясалган. Монда тезелеп киткән бит. Әйе. Анда төшерелгән курай чәчәге Башкортстан. Һәм дә башаклар төшерелгән. көлтә төшерелгән һәм шул көлтәдә башаклар төшерелгән. Менә шуннан чыгып сорау. Башкортстан Республикасы халык артисты күкрәк тамгасында сурәтләнгән көлтәдә ничә башак бар? Менә. Чөнки лаек булгач, син бит инде бу медальне медаль э, тамганы, күкрәк билгесен әйләндереп-әйләндереп карагансың бит инде, исе чәйткәнсең бит инде, шуңа күрә син бар нәрсәгә дә игътибар итә торган кеше. Игътибар иттеңме икән? Ну, нәрсә дип Анда Башкортстан халык артисты дип язылган. Бар, бар. Алар мин хәтерлим. Һәм дә менә шулай торып башаклар бар анда. Менә хөрмәтле Шушы башакта. Менә Данил сөйли бит инде. Әйе, башак, ничә башак. Шушы өлкәдә ничә башак бар? Менә җаваплар да бар. А 18, Б 19, С 20, Д 21. 18, 19, 20, 21. Җәүләп икән анда. Менә мәсәлән, ул теге нине э, исемне биргәндә ул бит куаныч, үзең беләсең бит инде, ул куанычта э, аны ачып карыйсың да, Иң башта бәлки кемдер әйләндереп-әйләндереп карайдыр, кемдер менә башакларына карап сыкланып, кабып нинди материал икән. Сыкланып утырадыр. Һәм әлеге мин аны теге бер тапкыр карадым да, әйләндереп карыйсың битне тагып карадым да, мин аны бер дә тапкан тапканы юк. Әмма ләкин ул бик шатлыклы минутлар бит инде. Шуның өчен мин дөрес әйткәндә аны хәтерләмим. Тагын теге шул Һавага төртебрәк әйтәм, бәлки ни эләктеремен бу җавапка дөрес җавап дигәндәй. Ярый булсын менә шушы менә мәсәлән С булсын да инде шушы нидән төшәм мин. 20 тирәсе бар. 20 тирәсе бәлки. 20 тирәсе бар дисең инде. Хөрмәт тамашачылар. Менә монда медале дә төшереп куелган менә.

җавап дөрес булмады. Әйе, тагын бергә генә. Ярый, бу теге бик зур хата. Юк, юк, зур. Зур хата түгел тагын. Әйе. Менә бердән шулай э, шулай җыйлай. Җыйлай инде шулай, әйе. Бәлки менә шул А дип калганбыздан теге апа шул былтырга А инде дип әйткән бит. Әйе, әйе. Бәлки мин дөрес табам. Ярый. Тагын бер тарих. Тагын бер тарих. Әйе. Э, бәлки ул тарихны мин бик күп сөйләгәнем юк, Данил. Чөнки теге күп тарихларны, күп тапкыр кызыклы тарихларны сөйлисең. Ул теге тарих дигәч, тормыштан бер мизгел ул барсы да искә дә төшми бит инде ул. Әйе. Э, әле генә теге нинди сорау бирелер икән, нәрсә булыр икән дип уйлыйсың да. Шуңа күрә Менә нәрсәдер беренче келт итеп төшә бит, шунысы бәлки Менә әйбәттер. Беренчесе келт итеп төшкәне менә мин тормыш иптәшем белән танышу, ансы мин тарихка тарихка кертәм, ә ләкин теге теге тарихны сөйләмәгән тарихны сөйләрмен, ярыймы? Син хафаланма. Тормыш иптәшем белән без таныштык. Мин филармониягә эшкә кергәч, кинәт кенә Син филармониядә эшләдеңме? Филармониядә эшләдем, әйе.

Шуннан соң мин теге анда от көзгә генә бит инде шуның минеке мәйтәм бер ике ай бар вакыт мин мәйтәм кайтам да бурайга анда печән чабырга кирәк бит инде һәм дә башка эш башка эш өйдә ярдәм итәм ял итеп киләм бит инде безнең эш бит инде ул ял авыл баласы авыл баласы шулай бит инде иң әйбәт ял печән чабу печән чабу утын яру һәм дә башкалар һәм дә башкалар анда ихата себерүме кыш кына кар көрәү менә шулай без үстек һәм дә ныгыдык шулай итеп шушы филармония мин кич киттем кинога искра кинотеатры ленин исемдәдер бит инде әйе өстә тегендә әйе Шунда кинодан кайткач, мин нигә ишеккә ниндидер записка тыгып киткәннәр, язу кәгазьдә алып караган идем. Анда э, баянист Рәҗәп Вадутов абзый э, язган бит инде. Э, Айрат кустым, э, безнең бер э, солист чирләп китү сәбәпле, без сине алып китәбез үзебез белән э, гастрольга. Ул дип башлана бит инде. Бу иртәгә Ярмәкәй районына чыгып китергә бит инде. Ярмәкәй районына чыгып китергә, анда безнең бернинди транспорт та юк, ни дә юк. Без теге кайда безгә бу нидән э, точкадан теге точка илтеп куялар, ана шулай йөридек бит инде. Шуннан соң теге ни, э, мин теге 90 С корабля на бал попал. 91 нче ел була ул. Әйе, әйе. Син 91-дә бетердеңме? 90-да? Э, мин 90-да бетердем. Ә, бу 90 нчы ел була инде. Әйе. Әйе, 90 нчы ел була. Шуннан соң әле дә хәтеремдә теге тиз-тиз генә сөйләргә тырышам. Ашыкма. Көнөз. Әйе, көнөз. Шәй бар, шәй бар. Шәй шәйгә. Шәй мәтрүшкәле. Мәтрүшкәле. Эй, рәхмәт хуҗага.

Атамкүлдә бит әйе, әйе, Атамкүлдә бит инде шуннан соң мине квартирга керттеләр. Элек бит инде квартирга керттеләр. Кунасың да икенче көнне тагын монда нинди теге ниләр э, транспортлар бирәләр, алар белән икенче күрше авылга илтеп куялар. Мин кергәнмен э, Әмир абыйларга э, киләчәк тормышымның менә тормыш иптәшенең янәшәдә тора күршеләре генә булган бит инде. Шунда, шуннан соң э, көндез э, эш юк бит инде, Әмир абый әйтте, Айрат печән чаба беләсеңме? Мин әйтәм, беләм. Әйдә печән чабып киләйек әле. Бардык, теге э, ни, э, бакча печәне бит инде. Ә, бакчаны шабасыз. Бакча гына чабарга, анда куе үскән, нык Әйбәт, куе үскән. әйбәт костер. Әйе, менә менә ди, әзрәк кенә ди, чапкаласаң ди, миңа ярдәм була ди, дип әйтте дә. Мин бит инде яшь чак теге Әне кул бүрәнә. Күкрәк капка, капка. Әйе. Күкрәктә тимә тормый. Мин әйтәм, әзрәк аптыратыйм әле Амир абыйны. Ике сәгать ярымда, өч сәгатькә якынрак мин бакчар печәне чабып бетердем. Теге мотоциклына барып утырды да, Айрат, мин син бит минем ушны алдың, син хәзер кичтән җырлай аласыңмы, юкмы дип. Син бит Тәгәрәйсең ди. Юк бит аңа Әбир абый, все нормально. Тагын берәр патша юкмы? Шуннан соң кичен концертка бит инде, шуннан соң халык шыгрым тулы, филармония килгән бит инде, блекей генә авылга. Элек шулай бары, менә блекей, блекей авылларында калтырмыйлар. Күп йөри. Әйе, шыгрым тулы. Читтә менә шушы стена әле дә хәтеремдә, анда ике кыз басып тора. Мин җырларга чыктым да бит инде. Мин сүзләрне чак оныта яздым. Шушы беренчесе Туратор бик озын гына буйлы, зәңгәр күлмәк кигән, яшел күзле, шундый менә матур чәчләр. Күз әйбәт булган синең, ә? Э, даже Ох, күз- күз. Күзнең төсенә хәтле кая. Әйе, күзнең төсенә хәтле куа ярдәм тамашачылар, беләсезме? Э, Шуннан соң концерт бетте, э, кайтырга чыктык. Карасам, безнең алда уже караңгы төшкән яшел күзле яшел күзле кыз бер икенче кыз белән алда бара минем. Әйбит. Минем күз дә аның күзе бит инде. Шуннан соң мин аларга комплиментлар әйткән булдым бит инде. Мин әйтәм, кызлар, хәерле кич, һәм дә башкалар, һәм дә башкалар. Алар елмайлар, сөйләшү приятно. Сөйләшү приятно. Шуннан соң Э, шуннан соң карап карадым, алар кереп киттеләр шул күрше әнигә инде. Мин әһә. Кердек бит инде Әмир абыйлар белән дә кичә утырдык. Әй, печән чапкач карасың. Печән чапкач бит инде теге. Әйтмим инде, шәй дә булды, әзрәгемәй дә булды дигәндәй. Шуннан соң Мин әйтәм, менә шул кыз мин әйтәм, миңа ошады, мин аңа гашык булдым. Не шулай сразу гашык булып, мин әйтәм, әйе. Минем белән бер кайчан да алып алганы юк мин әйтәм. Шуннан соң аның исеме Алсу, әйе, әтисе э, Наилә, э, э, әнисе Наилә, әтисе Раһиб. Шуннан соң шулай, шулай, шулай. Мин әйтәм, мин иртә керәм аларга. Аның бит йөрегән егете бар ди. Мин әйтәм, Булсын. Булсын. Мәхәббәт кешедә кабынгач, ул бернинди нине сизми икән. Теге э, авырлыкнымы, теге э, стенамы, анда преградамы, кешеме, юк. Икенче көнне мин кердем дә, алар да ниндидер ыгы-зыгы, алар э, нигә апасының туена әзерләнеп чабышып йөргәннәр икән. Суета. Әйе, суета. Все бегают туда-сюда. Шуннан соң Ишетәм. Әйе, мин шуннан соң таныштым бит инде әнисе белән. Әтисе бакчада колорад жукларына даров сиптиреп йөргән икән. Без сөйләшеп беттем дигәндә, ул килеп керде. Шуннан соң мин сүз башладым инде әнисенә, мәйтәм, ней, ней, апа, мәйтәм, ней, Танышырга гына ме, там, дус булырга һәм дә башка, һәм дә башка сүз. Шулай итеп теге нине. Юк, бу тарих та бик әйбәт. Бу тарих та бик әйбәт. Әйбәт, бик әйбәт. Күңел, күңел булды минем. Күңелләр тулды, әйбәт булды. Печән чапкач хәзер хәл кереп китте. Авыл кешесе, авыл кешесе инде сөйләшүе приятный. Укыган кеше, укыган кеше. Әй, дигән кебек. Әйдә, әйдә, тагын сорауга күчик әле. О, Кәмит Җәвит тапшыруында без йөреп кайттык бит Аллага инде. шөкер, Аны әйе. инде ел буе күрсәттеләр дә күрсәттеләр, Аллага шөкер. Әйе. Э, Чөнки пандемия алдыннан төшергән идек, э, башка төшергән әйберләре булмагандыр инде, шуңа аны ел буе күрсәттеләр. Менә шушы Кәмит Җәвит тапшыруында Айрат Солтанов нинди төстәге костюм кигән иде икән? А. Кара зәңгәр, Б куе кызыл, С куе зәңгәр, Д ак. Дак. Б куе кызыл. Ага. Куе кызыл. Миндә бөтен хутларда язылган теге кинода герой әйтеп эшли. У меня все записано. Э, мне все Ну, ул хаты теге записаны. бордовый дип әйтергә буламы? Куе кызыл да дип әйтергә буламы? Э, Менә. Аны Менә, әйе, әйе, менә, әйе. Шул, бынсында шул Б да калдым. Әйе, Б. Әйе, Б. Куе кызыл менә. Әйе, Аллага шөкер. Бик әйбәт булды. Җәвит әфәнде бик матур алып барды. Безнең белән ул ни бик әйбәт язылдык дип әйтәсем килә инде. Бер тында. Бер тында, әйе, Аллага шөкер. Әйдә, киләсе сорау- сорауга җавап бирик. Әллә тагын бар? Туймазы татар театры бинасының фасадында ничә багана бар? Без бит инде театр алдына килеп туктап, көндә машинадан төшеп, шулай итеп янына үтеп йөрибез. Анда колонна баганалары бар бит инде. Шуларның саны дигән менә А өчәү, Б дүртәү, С бишәү, Д алтау. Ничәү икән? Дүрт бугай. Б 4. Ә дөрес җавап Д. Алтау. Ышанмасагыз, менә Юк, юк, ышанам, менә әйе. карагыз. Мгм. Бер, ике, өч, дүрт, биш. Ага. мгм. Менә бит. Менә. Век живи, Игътибарлылык. век учи. Әйе, бе, әйе. Без инде теге ни турында спектакльләр уйлап, э, фәләннәр, Әйе. әйберләр уйлап киләбез. Без аны бит карамыйбыз бит инде. Чыктык, тора багана. Әйе. Чык- Кердең тора багана. Здание торам, тора, Аллага шөкер, эш бар. Аллага шөкер. Әйбәт сорау, әйбәт. Теге әзерләп куйган, э, менә шуны сөйләрмен әле дип әйткән иң бит. Менә уңайлыгы туры килде. Әйе. Нинди кеше белмәгән тарих бу монсы киләсе. Э, тегесе бит инде гастрольдә йөреп бәхетен тапкансың. Ә, ә яр... Артист тормышы. Ә икенчесен тагын сөйлим, сөйлим, оныттырма әле дип әйтеп куйган ин. Хәзер, хәзер, хәзер сөйлим, чөнки э, Аллага шөкер дип әйтәрим, ни, менә гаиләдә дә үскәндә дә береки чактан ук башлап, менә теге институтлар эскәмия эскәмиясендә ниткәндә дә укыганда да һәм дә менә әлегә хәтлек тарихлар бик күп. Менә мин теге үзем минем бит өч абый, Э, миннән э, ике яшкә олырагы талгат абый аннан соң э, менә теге кинәт кенә дөнья куйды мине марс абый бик аянычлы булды 65 яшьтә марс абый аннан соң әле аллага шөкер исән сау мөдәрис абый 49 елгы шулай менә Менә минем мәрхүм Марс абый, ул сәнгать институтына актерлык факультетына керсә, ул бик актер булган булар иде. Чөнки э, менә мин аңа карап та үстем бит инде. Ул яратадыр иде төрле теге менә ни сугыш вакыйгалары белән безнең белән бергә нитергә, э, бергә шаярырга инде. Мәсәлән, ул немец офицеры,

Безнең бит Данил исеңдәдер, э, бәләкәй чакта теге э, лыжыдыр, э, теге төрле әйберләр бик ә, чаңгылар, чаңгылар, чаңгылар үзебез чаңгылар абыйлар ясап бирә инде. Әйе, теге чаналар ул әле ул соңдан гына китте теге алюминнан нидән. Карамадан бөгеп, бәләкәй бәләкәй чаңгылар. Әйе, теге мынамдый агачтан бөгәләр. Әйе, шул карамадан бөгеп. Әйе, кайсы берләрендә теге бик әзрәк байрак кеше булган микән ул теге торбалардан бөгеп. Әйе, аны артына басып шуасы. Тимерче балалар. Тимерче балалар. Әйе, тимерлектә аларның килгәндер. Авырый бит ул. Авырый. Аңа шумый ул. Әй, балачыклар тиелә. Теге шул чананың кушачы, кушачы артыкка баса, теге торбага басасың да. Шуннан соң ничәенче елны дип әйтә алмыйм, шул бер Сигездә укыганда микән, минем Талгат абый унда укыгандыр бит инде. Быстрица дигән э, чаңгы алып килделәр. Быстрица дигән чаңгы Э, пима белән киерге әйе тәганың э, ниләр тишеге бар тишеге бар теге резинка да теге бар резинка тартып Коймага кидлеккә киеп куясың да бит инде. И җилдерәсең. Белмәйм, ничектер мин менә теге спорт ягына теге ни спортка хавас. Әй, хавас килешәдер инде миңа. Мин мин хоккей да уйнадым, футбол да уйнадым бит инде. Лыж. Син бит әле дә конькида шуарга. Әй, менә нидә дворец пионеров кырында мин яшьләр белән бергә чабышып йөрибез. Тегеләр карыйлар да Потом теге мин ялгыш берсендә нине салган идем, теге э, шапочканы. Минем ак чәчне күрделәр дә, берәү килде дә, "Дяденька, а, извините, с- вам сколько лет?" Мин русча зрелный. Мне там э, 30. Нет, нет. э, Ну, мне там э, 58. Кошмар, вы же с нами на перегонки гоняетесь, ты миңа әйтә. Ну, менә шулай булыштырадыр инде. Шуннан соң теге теге тарихка килгәндә, Безнең Борайда тау, тау, тау башы бар. Теге анда э, больница бит инде безнең. Шул тау башында, анда читкәрәк китсәң, анда бөтен бала чага шунда җыелышып ылжыда шуабыз бит. Тау шуалары. Чаңгы шуалары. Әй, чаңгы шуалары дип бит инде. Шуның астына без гел трамплин шәйдер. Мин трамплиннан сикерә яратадыр. Без шул трамплиннан сикереп ни кемнеке ничә метрга очканын саныйбыз мин һәр вакытны менә ни дип әйтмим яшерен батырын теге гөл беренче икенче урыннарны ала дим чөнки мин теге менә тупны бәргәндә дә бит мин аның гөл постоянно таш бәреп йөри дим мин белеге чакта бер тапкыр тәрәзә баттым күрше абыйныкын бит ярый ул миңа сукмады нитмәде ни ди син спортивный егет ди искәндәр абый әле дә хәтеремдә Ну, ну, иди, бүтән че минем тәрәзәне ватны, юнды, мин бу гытру курт. Бүтән юк, юк, мин тем мин ялгыш шуны ул ташны. Минем абый белән теге Ришат абый йөгереп баралар я шул тәрәзә төбеннән. Мин аларга барам дип, мынам дигәндә тишек эшләдем алар тәрәзәсенә. Тишеп кергән. Әйе, тишеп кергән прямо. Булай торып менә. Ярылмаган итмәгән. Димәк, ул бит нинди Э, скорости ничә булган? Әйе. Тишеп керерлек булган. Шуннан хәбәр Булыт әкрен бәрелсә, тәрәзә куелып төшәме? Әйе. Хөрмәтле тамашачылар, минем нәрсә дип әйтәсем килә? Мин горурланам. Институтта укыганда мин институтның рекордын куйдым граната бәре буенча. Ул э, мин әле дә хәтеремдә 74 метр 68 сантиметр. Аны үлчәделәр. 74. Ансы Син анда 30-35 Әйе, армиядән кайткан, мин анда армиягә бармаган идем әле. Әй. Соңдан бара алмадым инде. Вакыт булмады. Мас әйбәт. Мин вакыт армия бармадым. Ана бармадым инде. Әйе, анда төрле сәбәпләр булды. Минем Әй. сәламәтлеккә дә шул э, ни булды инде шуның аркасында. Шуннан соң э, менә армиядән кайткан егетләр 40 э, ничә метрга бәрделәр. Мин бит инде таш белән бәреп э, тренироваться иткәч, әйе, шуннан соң мин шулай бәргәнем. Шуннан соң менә теге елны минем тормыш иптәшем караган ие, рекорд России 78 метр. Мин анда бит гранатаның ниләре дә бар, веслары да бар, ул вес буенча тагы Анда 450 грамм, 200 грамм, анда әй үзенчә. Мин әнә әйтәлмим, әмма ләкин тупны где-то в районе 90 метр бәрәдерим мин. Теге әдәйдә футбольный поляның бер як башына теге як башына. Футбол басуның теге башына теге башына. Әй, бәрәдерим. Шулай итеп, кул белән, кул белән. Кул белән. Аяк белән дә түгел. Шуннан соң теге тарихны сөйләп бетерәсең килә. Әйе, шаңа, шаңгы. Шунда без трамплиннан сикерәбез бит инде. Әйе, ни, шаңгы яна. Шаңгы яна, шаңгы әйбәт, шәп, шундый. Аның бит исләре яңа шаңгының. Бер тапкыр Талгат абый минем белән шаңгы шурга барды бит инде. Шуннан соң ул гел своеобразныйрак кеше бит инде. Мин ди читтәнрәк, биектәнрәк э, шуанды. Мин әйтәм, менә монда бит менә теге нителгән, Тапалган. тапалган, шомартылган. Юк, менеп китте дә биеккәрәк, имеш миннән уздыра. Ай, ай. Уздыра алмый бит инде ул. Уздыра алмады тәги. Шуннан соң бу төшеп китте дә, теге кар астында бер трос яткан икән. Әй, Алла. Шул троска эләкте дә быстрицаны шартлатып сындырды. Бәтте. Әйе, мин үкреп Конечно. Теге ватыкларын, сынганнарын кочаклап кайтып киттем. Елап кайтып киттем. Кайтканчы еладым. Бу ул мине тынычландырырга тырыша. Апаем э, әйтмә инде әнигә, э, мин сындырды дип. Чөнки бит инде безнең әниләр, әтиләр барыбер үзенә күрә әниләр. Мал кадерен белмисең, әйбер алып биргәннәре саклый белмәдең, мәзәк. Шулай, шулай, шулай. Шулай торып. Әйе. Шулай итеп менә шундый вакыйгалар булды, хөрмәтле Мирсәет. Әйдә, мин аны ялгап бирәм, менә калай белән ялгыйбыз, консервы салат. Калай белән кайсы бер ялгап бирәм, вак кына кадаклар белән. Вак кына кадаклар белән. Әй, ялгыйлар. Шулай. Шушындый. Ярый, тарих булды. Артаба барыйк әле. Туймазы театрында ничә атказанган артист хезмәт итә? А. 6, Б. 7, С. 8, Д. 9. Мин хәзер бармаклап чытлыйм инде монсын. Бу нинди җавапны дөрес бирергә тырышырмын, бәлки килеп чыгар. Менә бит Данил Мукимич.

Алиговый. Шуннан соң кызлардан Гүлназ, Рәсилә ханым, Римма ханым. Ну, Маргарита Евстафьевна ул отказанган булды иң башта. Хәзер халык артисткасы бит инде, ул керә микән юк икән, аны мин әйтә алмыйм. Тынлык урнашты. Алтыга чыга бу инде. А, алты дисең инде. Әйе. Мин э, чөнки кемнедер әйтмәсәм, миңа э, ачуланырга мөмкин ул кеше.

Тәмам. Тәмам, хөрмәтле музыкант. Беркем дә ачыла алмый. Ай, ярый, Аллага шөкер. Чөнки э, хәтерен калдырасың кешене. Хәтерен калдырасың кешене, ачуландырасың, әй. Чөнки аларның барсыларын да мин хөрмәт итәм. Шуның өчен Аллага шөкер. Рәхмәт. Монысын беләсең, театрда эшләгәч, барсын да беләсең икән. Барсын да беләсең икән театрда эшләгәч. Фотосурәттә Туймазы шәһәренең кайсы урамнарының шаты күрәбез? Ой, мин... Хәр, менә монда. Җавапларын. Менә бу ни? Э, э, ничек дип әйтәм, аның урамын ни? Менә монда э, ни торговый центр Мына да барсаң, монда Родина, монда мына да менсәң, монда безнең бит инде автовокзал, ЖД вокзал. Кар җавабын карга. Мишурин белән Чапаев урамы, Комаров белән Чапаев урамы, Мишурин белән Островский урамы, Островский белән Октябрьнең 70 еллык урамы. 70 еллык урамы. Д. Д. Д. Әйе. Дә, шулай монда базар. Әйе, әйе, монда базар. Базар, вокзал. Базар, вокзал. Родина. Э, родина. Менә логично. Базар, вокзал, родина. Әйдә киләс сорау кешегә. Спектакльләрдә кайсы персонажларны Айрат Султанов уйнамады? А. Гани, Б. Гази, Псе Василь де Ризван. Хм. Спектакльләрдә кайсы персонажларны Айрат Солтанов уйнамады? Васил. Василь уйнамадың да? Юк, по-моему. Мин шуны хәтерләмим. Вәсил. Калганнары хәтерләгән кебек. М-м.

Безнең телефоннан звонок итеп, шалтыратып сорау бирергә Туры, туры эфир була инде бу. Туры, туры элемтәгә чыгачакбыз. Кемгә шалтыратабыз? Ә... Не, безнең э, директорга шалтыратыйк. Вакыты булса, ал, алар микән? Ә, Руслан Рафисович. Әйе. Алло. Алло. Хәерле көн, Руслан Рафисович. Без Айрат Хамит улы белән туры э, тапшыру төшереп утырабыз. Һәм дә ул э, анда бер җаза бар, Айрат Султановның э, аңа кагылышлы сорауга кемдә булса телефон аша җавап бирергә тиеш ди. Мин шулай дип әйткәнем, Руслан Рафисовичка шылтыратыйк әле, бәлки ул җавап бирер ди. Ае, җавабын укып ишеттерәм хәзер.

Аның җимеше дә бар, Руслан Рафисович, кызыл төстә. Җимеше бар, ә, дубовая, что ли? Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт. Или кленовый, или дубовый. Рәхмәт. Ну, жазасы айратка инде, сорауга жавап бирмәгәч. Ә икенче соравына жавап бирерсең микән? Айрат Солтановның хәләл җефетенең исеме ничек? Алсу. О, Ай, молодец. Рәхмәт. Ай. Рәхмәт. Хәт- Артистларның хатыннарының исемен беләсең. Ярар, да. да- Рәхмәт. Ярый, рәхмәт. Исән сау кайтып Руслан Рәхмәт. җитегез. Исән сау йөрегез. Исән сау- Исән сау кайтып җитегез. Рәхмәт, рәхмәт. Әйдә, э, Руслан бу сорауга җавап бирә алмәгәч, без э, Икенче кешегә шалтыратып карыйк әле. Кемгә шалтыратабыз? Кемгә дисең? Ә, Олег Харисовичка, Ага. бәлкем, улы алыр. Олег Харисович. Хәерле көн, Олег абый. Теле. Теле. Без Айрат белән тапшыру төшерәбез, чиратта кояш тапшыруын. Шуңа Айрат э, сиңа шалтыратырга ди. Менә шалтыраттык, синдә күңелле анда, оныклар җыелган, барыгыз да күмәк. Сорау... Монда бер тузабыз, әй, ә. э, внучка да, килен дә, кыз да, внуклар да. Ага, күңелле инде ул, күңелле. Ә, ә сорау былайрак яңгырый. Айрат Султанов Нөркәй авылының кайсы урамында яши? Тимер юл буенда. Тимер юл буенда. Ә урамының исеме? Тимер юл буе, белмим. Агач исемерәк, аның кызыл җимешләре дә бар. Миләш, миләшме? Әйе, миләш. Менә шулай итеп, бүгенге э, тапшыруга әзерләгән сораулар да тәмам һәм дә инде безнең белән шушы вакытыгызны бүлешкәнегез өчен, безнең белән бергә булган өчен сезгә, хөрмәтле тамашачылар, зур рәхмәт. Һәм дә инде Нинди тәкъдимнәрегез бар? Нинди сорауларыгыз бар? Нинди форматта тагы да күрәсе, күрәсе килгән әйберләр бар? Шушы, шушы тапшыруда, бәлки сезнең тәкъдимнәрегез бардыр, нигә шушы кешене, шушы шәхес турында, ә бәлки шушы шәхес турында нигә төшермисез дигән сорауларыгыз, мөрәҗәгатьләрегез бардыр. Шуңа күрә тартынмагыз, Тапшыру астына барысын да теләкләрегезне дә барысын да языгыз. Ә бүген инде, Айрат, сине чыннан да бу ел юбилей елы бит инде. Юбилеең белән тагы да кайнар котлап, Кояш студиясеннән, шушы тапшырудан менә миңа 60 яшь, студия Кояш сиңа бүләк, истәлеккә. Юбилеең белән, сиңа исәнлек, саулык, сәламәтлек. Үзем әйтәсем килә инде, Данил, рәхмәт, шушындый матур тапшырулар алып барасыз, барыгызга да егетләргә рәхмәт. Шушындый елны, менә шушындый тапшыруга килү, ул үзе бер шатлык, күңелгә рәхәт. Рәхмәт тамашачыларга.